מען סווערלט עס, מען שטופט אריין די נאז אינעווייניג. איך וויל פרעגן, זייט ווען האט וויין א סיקס פעק? ביים טרויבן ביזן באטל, וויאזוי ווערט וויין וויין? אקעי זינט אונז האבן גערעדט פאריגע עפיזאוד האבן מיר אונז גערעדט, האסט אוועקגענומען די מיסטערי פון וויין, האסט געזאגט פארן ציבור האלא ווער נישט דערשראקן, ס'איז בעיסיקלי רעגולער גרעיפ דזשוס וואס ווערט פערמענטעד. סאו רעד צו מיר וועגן דעם. סאו וויין איז פערמענטעד גרעיפ דזשוס, נאר אונז מאכן עס אביסל ווי מען זאגט אין א קאנטראלד ענווייראמענט. לאמיך מסביר זיין, לאמיר אנהייבן אביסל פריער אקעי. סתם אזוי זאלסטו פארשטיין די נאטירליכע זאך פון טרויבן איז אז ס'וויל ווערן וויין. דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין די טרויבן ווען דו האסט א הענגל טרויבן אדער האסט א בוים אויף די טרויב, אסאך מאל זעסטו כאילו ס'דא אזא דאסט אזא ווייסע דאסט, דאס איז בעיסיקלי די נאטירליכע יעסט וואס איז דא אין די טרויבן, דערנאך האסטו די סקין, די סקין קומט די שאלעכץ, די שאלעכץ געט קאלער, די שאלעכץ אויכעט האט טענענס, און נאכדעם האסטו די פלייש, די פלייש האט אין זיך צוקער, און מ'עט רעדן אין א מינוט וואס הייסט פאר וואס איז די צוקער און וואס דאס טוט, און נאכדעם האסטו די קערנדלעך. סאו וואס געשעט נאטירליך איז ווען דו ברעכסט אויף א טרויב העט עס וועלן אנהייבן פערמענטן, וואס מיינט עס? אזוי ווי ווען דו געסט פאר דיין קינד אן עפל, און ער בייסט אריין און ער לאזט עס, שפעטער לייגט עס ער אויפן קאונטער און לאזט עס אויפן פלאר, וואס געשעהט? קודם כאפט ער א פראסק, סעקאנד טינג. די סעקאנד טינג איז אז סהייבט אן ווערן ברוין. רייט. פארוואס הייבט עס אן ווערן ברוין? נו. ווייל די האסט אויפגעמאכט די שאלעכץ האט פראטעקט דעם עפל אדער די ארענדזש עניטינג וואס די ווילסט די שאלעכץ איז פראטעקט איינמאל די האסט עס אויפגעמאכט איז דא אין די ענווייראמענט איז דא באקטעריע די באקטעריע מאכט דעם עפל אקסידייזד און די אקסידייזד מאכט עס ברוין און טרויבן איז אנדערש, די טרויבן איז די האסט די צוקער האסט אין די פרוכט, סאו דזשאסט פאר אינפארמעישן, די צוקער אין טרויבן רופט זיך בריקס, BRIX, ס'הייסט בריקס, געווענטליך ווען מ'פיקט טרויבן פיקט מען עס פאר וויין פיקט מען עס בערך פֿיר און צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק זיס, סתם אינטערעסאנט, ווען דו קויפסט אין די געשעפט טרויבן צו עסן, די צוקער לעוועל איז בערך פופצן זעכצן בריקס. וואו, סאו וויין טרויבן, טרוקענע וויין טרויבן איז. צו מאכן וויין, צו מאכן טרוקענע וויין איז כמעט דאפלט אזוי זיס. נו וואס געשעהט יעצט? סאו יעצט ווען דו ברעכסט אויף די טרויבן, און ס'איז דא לופט און ס'איז דא באקטעריע אין די לופט, די באקטעריע הייבט אן עסן די צוקער, פון די טרויב. ס'אקסידייזט עס. ס'אקסידייזט, הייבט אן עסן די צוקער. די ביי-פראדוקט פון דעם איז אלקאהאל. פארוואס? ווייל ס'עסט די צוקער, דאס איז די קעמיקאל ריעקשאן, ס'עסט די צוקער און די ביי-פראדוקט ווערט פון דעם אלקאהאל. סאו וואס האסטו? האסט געהאט פֿיר און צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק בריקס די זיסקייט פון די טרויבן, דאס האט פערמענטעד, יעצט איז עס געשטארבן, די פערמענטעישאן איז געשטארבן, פארוואס? ווייל ס'איז שוין נישטא קיין צוקער, ס'האט אויפגעגעסן די גאנצע צוקער. ענדיגסטו מיט א טרוקענער וויין וואס איז בערך פערצן פופצן פערצענט אלקאהאל. סאו די פערצן פערצענט אלקאהאל איז וואס דיין יונגעל האט איבערגעלאזט די פלעי רום, און טאר אויפגענומען אלע טויס, ס'איז שוין נישט דא מער קיין טויס אין די קלאזעט, און די אלקאהאל, ס'מאכט אסאך סענס. און יעצט אין א וויינערי איז מען אביסל מער דיסציפלין, מ'האט שוין אויסגעלערנט די קינדער, די קינדער האבן שוין געקריגן די פעטש, יא, יעצט נעמסט ארויס לייג צוריק, סאו אין די וויינערי מאכט מען די כאאס פון די וואן מאכן פאנדאמענטעישאן אין א קאנטראלד ענווייראמענט. נאר וואס כ'האב אויסגעלאזט איז אויך איז ס'איז דא ווייסע וויין, ראזע וויין, יא היינט איז גרויס ראזע וויין, און רויטע וויין. וויאזוי ארבעט עס? דאס איז די זעלבע זאך, ס'איז נישט די זעלבע טרויבן, אנדערע מינע טרויבן. די ענפער איז אז פון אלע טרויבן, אפילו פון רויטע טרויבן קענסטו מאכן ווייסע וויין. בעיקר אלע ראזעס דווקא זענען אלע אלע ראזעס זענען פון רויטע טרויבן. די זעלבע טרויב, איך קען האבן פינא נאר, א ראזעי פון פינא, און א געהעריגע פינא נאר, וואס יעדע איינער ווייסט וואס רויט, אדער אפילו שאמפעין, רוב שאמפעינס זענען אינגאנצן ווייס, איז אויך געמאכט פון פינא נאר, וואס איז די זעלבע טרויב. סאו וויאזוי ווערט עס ווייס?
סאו, חוץ פון דעם וואס איז דא, אזוי ווי מען האט גערעדט פון די יעסט וואס איז דא אויף די טרויבן, די שאלעכץ אין רויטע וויין, ניינטי ניין פערסענט פון די טרויבן קומען די קאלער פון די שאלעכץ, סאו מען פערמענט די וויין צוזאמען מיט די שאלעכץ גייט דאס דורך די פראסעס, דאס איז א גאנצע פראסעס מען וועט רעדן שפעטער די דיטעילס אויף די פערמענטעישן, קאנטראלד פערמענטעישן, אז צו געטן צו עקסטרעקט די קאלער פון די שאלעכץ, דאס געט דיך די רויטע די ענטי אקסידענטס און די שטארק געדעכטע רויטע וויין. סאו ווייסע וויין האט נישט קיין שאלעכץ? ווייסע וויין פרעסט מען גראד אן קיין שאלעכץ, ריבענס זענען אבער ווייסע טרויבן. כ'קען מאכן, האב איך געזאגט, איך קען מאכן ווייסע וויין פון א רויטע טרויב, אבער רוב טרויבן, שארדאנעי, שענאן בלאנק, די אלע, ווייסע וויין, וואס געשעהט אז מען מאכט עס מיט טרויבן, די טרויבן געבט נישט קיין עכטע גיין טעם, קיין זאכן וואס דו ווילסט, ס'געבט מער ביטערע זאכן וואס דו ווילסט נישט, אבער ראזי, דאס קומט אלעס, דאס זענען רויטע טרויבן, ס'קען זיין מערלאו, ס'קען זיין פינא נאר, ס'קען זיין סענדזשעוועיסי, קען זיין אלע מינע, אגעין, איים געטינג עהעד אוו מיי סעלף, אז דו קוועטשט די טרויב, דו פיקסט עס, און די חכמה איז, פון ווען דו פיקסט עס ביז ווען ס'קומט אריין אין די וויינערי ווי שנעלער און דו קענסט עס פרעסן אז ס'זאל נישט האבן קיין סקין קאנטעקט אז ס'זאל נישט קריגן די קאלער פון די שאלעכץ, דאס איז ראזעי. סאו דאס איז די צווייטע, נאכדעם? נאכדעם גייט שוין די פראסעס פון די וויין מאכן, די קאנטראלד ענווייערמענט אין די אין די אין די אין די וויינערי ווי דו ברענגסט אריין די וויין, און דו הייבסט אן די פראסעס אין די טענקס, אז דו ווילסט צאמנעמען די זאכן, איז עס בעיסיקלי פֿופֿציק זעכציק פראצענט פון די ארבעט ווערט געמאכט אין די וויניארדס, פון זיך אליין. אין די וויניארדס ווי די פארמערס לאוו זיך אליינס, די נעיטשור, די פארמערס וואס זיי טוען אלץ אין די וויניארד, און נאכדעם איז אונזער דזשאב צו פיקן די טרויבן, טו קאל די שאט, אריינצוברענגען די טרויבן, ווען צו פיקן, און וויאזוי צו מאכן די פערמענטעישן אזוי ווי כ'וואלט געזאגט צו קאכן א זופ א טשיקן סופ צו קאכן שנעל אויף א הויעכן פלעם אדער ווי מאמי שטאט האט עס ליב. אזוי איבערנאכט שטאט עס זאל זיך אביסל דיקן. למעשה טרויבן איז אין באטל מאוסטלי א נעטשרול פראסעס, ס'איז נישט קיין הייליגע טרינקן מיט גאלדענע אותיות, רעגענע טרויבן.
פערמענטעד גרעיפ דזשוס, דזשאסט ווי דו איט און סטיר עס אין א קאנטראלד ענווייראמענט.